Raşid Meradow, meni tanansyň. Tanamasaň tanap goý, men Jumasapar Türkmen. Raşid Meradow, bu gün men saňa duşman höküminde däl-de, dost höküminde Saňa teklif berjek. Sen oýlama, muhalyfat diňe adamy tankyt edýä, tankyt edýä. Ýok! Biz teklif hem berip bilýäs, biz köp zat edip bilýäs. Raşid Meredow Bileýin sen häzir Türkmenistanyň daşary işlerinden sorumly, daşary işlerine jogap berýän ynsansyň. Senden hem öňinçä köp adamlar işledi bu wezipede, senden soňra-da işleýler. Sen öz adyňy taryha ýazdyryp gitmek imkany boldy bu gün. Raşid Meredow, Bu gün saňa aýtjak bolýan zadym Awganistan hakyndady. Bilýän ki, Awganistanda ýagdaýlar juda ýamanlaşyp barýar gün-günden. Awganistan Türkmenistan üçin hem, Özbegistan üçin hem bir gerekli döwlet bolup dur. Bilýän ki, Türkmenistan özüniň gazy turbasyny Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan turbasyny geçirmekligi üçin Awganystanda elbetde dynçlyk bolmasy gerek, Awganystanda parahatçylyk bolmasy gerek. Özbegistan bolsa özüniň Karaçi portuna çykmagy üçin Awganystan, Pakistanyň ýollaryndan peýdalanjak bolýar. Şonuň üçin olara-da gerek, özi bütin dünýädäki hemmä dynçlyk gerek, parahatçylyk gerek. Awgan halkyna-da, Başgalara-da dynçlyk gerek. Saňa üç sany teklip berjek, inşallah eşidip peýdalan. Bu aýtjak bolan maslahatlarym dünýädäki ýedi milliard ynsandan ýedi sany adam ýa bilýär ýa bilmeýär. Dogry Awganystanda parahatçylygy ýerine getirmeklik üçin, Awganystanda parahatçylyk bolmasy üçin hereket etmeklik juda kyn, agyr mesele. Ýöne munuň Muny dogurlamak ymkany bar, alhamdulillah. Awganystandaky ýagdaýlary normalizasiýa getirmeklik üçin bu Talybany, awganlary bir parahat hukuk döwletinde ýaşamaklygy üçin, uruşsyz, gygylyksyz, gysga ömürde bagtly ýaşap geçmekligi üçin şu zatlary etseňiz juda gowy bolýar. Birinjisi bolup sen Daşary işler ministri hökmünde Türkiýe döwleti bilen Pakistan döwletini, Orta Aziýadaky döwletleri bir ýygnaga, bir mejlise çagyryp gepleş. Çünki bu Awgan milletiň dilinden, Awganistan halgynyň dilinden, Talybanyň dilinden Pakistan düşünýär, Türkiýe döwleti düşünýär. Bileýin ki, bu Awganlar, Talybanlar Sünni sopy, Pakistan hem sünni sopy. Türkiýe hem sünni sopy hasaplanýar. Eýran la diýseň, ýok, Eýran şia döwleti bolany üçin ony Awganistan halky islemýär, söýmýär. Üstüne üstek Talyban bilen hem Eýran ters. Ýene-de hem başga döwletleri çagyr, Awganistany, Gelejek üçin Amerikany, Arap döwletlerini, Katary, Saudiýany, Kuweýtleri çagyr. Çünki bilýän ki, bu Arap döwletlerinde pul köp. Ýöne pul köp, Amerika rugsat bermese, olar puldan kömek edibilmeýär. Jo Baýden bilenem gepleş, hem özüňem tanyş-bilşik bolup goýber. Eger padeşah keselläp, hastalanyp, ýok bolup galsa, Jo Baýdeniň hem gözüne girip goýarsyň. Jo Baýdene-de aýt, Eý, mister Jo Baýden, men saňa aýdýan, şu Afganistany bir zat edeli. Bolmasa bu ýere Kitaý girip gitse, juda kyn bolýar. Kitaý biziň hem duşmanymyz, siziň hem duşmanyňyz. Şonuň üçin duşmanymyň duşmany meniň dostum diýen syýasatda bir hile bar. Şonuň üçin Afganistanda Kitaýyň girip gitmezligi üçin Amerikadan hem kömek sora. Russiýany hem çagyryp bilersiň, Ýewropany hem çagyryp bilersiň. Başga hem islamy banklardan hem kömek soramak imkanyň bar. Bilýän ki, Awganystanyň döwletinde uniwersitetler, institutlar, hassahanalar, bolnitsalar, magazinow başga zatlar gurmak gerek. Çünki halkyň psihologiýasyny, halky normalizasiýa getirmeklik üçin juda roly uly bolýar Pakistanyň, Türkiýäniň. Bilýän ki, Pakistan juda güýçli, gudratly ýadrosy bar, harby harby güýji güýçli döwlet hasaplanýar. Türkiýeden-ä görüpdiň, NATO-nyň üýesi. Waýenniz hem juda güçli, tehnologiýalary hem super güçli hem-de tejribeleri bar. Pakistany hem asla ýuwaşdan saýlaw hukuk döwletine, demokratik ýola geç gitip barýar. Türkiýede saýlaw erkinligi bar bu ýerde hem. Awganystany hem şular ýaly bir normalizasiýa getirmek gerek. Bolmasa, gaz turbany geçirjek diýip durňyz siz, tap, gümpüldetip goýberýär eger Allah görkezmesin. Ana bi Özbegistan bu ýerden ýol geçirýäs, Karaçi portuna çykýas diýe, portuna çykybilmän galýar. Şonuň üçin şu bir imkanyýetden, şu taryhy ýagdaýdan sen peýdalanyp gal hem-de Tejribäňe tejribe goşulýar nesip bolsa. Özi Awganistan biziň ýerimiz asly. Asly bu biziň ata babamyzdan galan miras ýer. Bu bize Mahmut Gaznawi atamyzdan, Seljuklylardan, Temurilerden, Baýram hanlardan galan ýerler hasaplanýar aslynda bu. Ýöne türkmenler soňky döwürlerde biri-biri bilen duşman, häzirki türkmenler ýaly duşman bolup galan ýaly Muhalyfat ýaly bir biriň etini iýip duşman bolandan soňra elden gitip galdy. Enşallah ýakynda ýene gaýtdan türkmenler bir bolýa, nesip etse türkmenler bir bolup Eýrandaky galan ýerimizi, Hindistandaky galan ýerimizi, Çindäki, Kitaýdaky, Rossiýadaky galan ýerlerimizi nesip etse yzyna alyas Allahyň yzny bilen. Ýene hem aýtjak bolan zadym, ikinjisi, halkyň ýagdaýy juda kyn, Reşit Meredow. Sen daşary işler ministrisiň, şonuň üçin sen aýdyp bilersiň, men içeri işden habarym ýok diýersiň. Men saňa aýdyp bereýin, içeri işlerde näme bolup duranyny. Içeri işlerde halk aç. Bir çörek üçin gije-gündiz nöbet bekläp, magazinleriň agzynda durlar. Halkyň ýagdaýy kyn. Eger bir hereket bolsa halk köçä çykyp zalym hasta padyşahy agdaryp taşlaýas diýip durlar. Indi özüňem bilýäň ony, habaryňyzam bar. Çünki indi hemmäňiz bir gämidesiňizä, hemmäňiziň pikiriňiz, problemiňiz şo. Halk göterilip gitse juda ýaman bolýa. Şoň üçin hälem giç däl, halka hyzmat etmäni oýlan. Halka hyzmat et, halk seniň gadyryňy bilsin. Diktator seniň gadyryňy bilmeýär. Diktatora sendenem öňinçä, sendenem akylly, senden hem sadyklar bardy, bularyň hemmesini ýok etdi, tohumyny guratdy. Senem wagty gelse, eger aýagyňy gyşyk bassaň, seni hem ýok etmekden gaýtmaýar bu diktator. Hä, aýdanjygy şunam aýtyp goýaýyn, dünýäňde gep boldy, bu hasta padyşahy, bu zalym diktatory bogjak bolupdyrlar diýen habarlar geldi. Habardar bol, sen muňa meňeş işlere girme. Sen bu padyşahy bogma işinde bu bogma işinden uzakda bol. Sen bogma, biri-birini bogsunlar, biri-birini bogmaga sebäp edipdir. Bileňki itlerden primer al. Itleriň arasyna bir süňk taşlap goýberseň biri biri bilen näme bolýar urşup gidýär. Sen bu tarafda dur. Sen äl gereksiň. Boldy diktatora hyzmat etmek edip. Boldy indi diktatora hyzma etmeli günleriňi unut. Indi mundan soňra halka hyzmat edýäň nesip etse. Milletimize hyzmat etmeli. Aty yzyny taý basar diýýär. Hassa padyşah ölüp galsa, belki, saýlawda sen galyp çykarsyň. Eger halkyň gözüne girseň, halk saňa oý berer. Boldy indi. Indi alan tejribeleriňi halky üçin, türkmenleriň gelejegi üçin işletmeli wagty geldi. Reşit Meri edip şony aýtjakdym. Üçünjisi hem şuny seniň peýdaň üçin aýtyp goýaýyn. Bu iş Abdurouf diýeni afganistanly türkmenleriň çagasyny ogurlap gidene habaryň bar. Aşraf Ganiniň terroristleri, Aşraf Ganiä ýakyn bolan terroristler şu bir agamyzyň çagasyny ogurlap gidip, gözüniň nuruny, perzendini, türkmen oglanyny ogurlap giderler. Şuny yzyna gaýtarmak üçin pul sorap durlar. Şuňada kömek et. Telefon et kör. Awganystanyň daşary işler ministrine bir agyz aýtyp goýber, şu oglany tapyp beriň yzyna beriň diýip. Aýtsa ki pul gerek diýse, hiç kim aýtmazdan bankyň üstünden ugratyp goýber. Hem sogap bolýa, hem kebap bolýa. A bank diýen ýagdaýyma ýadyma düşüp galdy Reşit Meredow. Bankdan adamlar pul alyp bilenok. Ynha şu ýerde Istanbullarda, daşary ýurtlarda studentler puluny alyp bilmän gan aglap durlar. Özüniň ata ata-enesiniň goýberen halal miýnetinden tapan puluny goýber goýberse gelenok. Şonuň üçin inşallah şu meseläni hem çöz. Hem-de Istanbulda, Türkiýede hem başga döwletlerde adamlar öýüne gidip gelibilenok. Ata-enesini görüp gelibilenok, perzentleriň ýanyna baryp öz çagasyny bagryna basyp bilmän dur. Ýaman bolup galmasyn, eger halk bular ýaly dym aşak bolup ýaşamaga hakly diýip oýlan bolsaň, ertäki gün senem basyk goýabermez nene halk göterilip. Habardar bol. Şonuň üçin bu zalymlardan imkan gadar uzakda bol. Tokaýa ot gitse, öli hem, gury hem ýanyp gidýär. Ony sen juda gowy bilýäň. Hälem giç däl. Onjaňam türmedäki musulmanlary, türmedäki syýasy, dini ynsanlary çykaryp goýberiň. Boldy indi, munça jezasyny çekenleriň. Biderekden biderek adamlar otyr. Bir namaz okany üçin, bir Kuran okany üçin içerde ýatyr. Aýtyp goýaýyn, padeşahyňa-da aýtyp goý, eger halk göterilip gitse, juda ýaman bolýar. Häzirden açyp goýuňlar şu zyndanlary, türmeleri. Hökman däldir-ä adamlar aýaga galyp, göterilip, döwüp, açyp girmekligi hökman däldir-ä. Raşid Meredow akylly adamsyň-a sen. Türkmensiň-ä sen, türkmençe gepläp dursuň. Şoň üçin enşallah giçden görä giç ýagşy diýýän. Aýtsaň ki men näme edip bilýän, men meňem ýagdaýym juda kyn diýseň, onda enşallah biraz sabyr edip dur, men sabara zafera diýýän. Ynha menem alty aý bilen seniň konsulusyň itleri şikaýat edip içerde oturtdy. Menem sabyr etdim. Alhamdulillah çykdyk. Sen hem, konsulusyň itleri hem öz dostlarynyň üsti bilen meni içerde oturtdy. Men hem öz dostlarymyň üsti bilen alhamdulillah çykdyk. Allah razy bolsun maňa kömek eden dostlarymyz, ynsan hukuklary bar. Hemmesine Allah razy bolsun diýen. Şonuň üçin Raşid Meredow Türkmen bilen duşman bolma. Kim bolsa türkmen bilen duşman, eý, nadan, akmak, zalym, Gurbanguly, bolarsyň doglanyňa puşman diýen. Habardar bol. Iň soňky aýjak zadymam Raşid Meredow. Seni Allah Azze we Celle hak ýoldan azaşdyrmasyn. Millet göterilen mahalynda millet tarafa geçip giden batyrlardan etsin. Allah Robbil Alemin seňem bala çagaňa Bir gowy gelejek nesip etsin. Sen oýlama bu gün meň bala çagam bir rahat ýaşaýar garnyny doýupdyr diýip. Sen ýaly oýlan köp boldy ministrler. Adynana Istanbulda köçe süpürip simit satyp Meheme bilen bire işläp ýörler. Senem senem şol ýaly bolup galama. Buda gowy goýberipdir. Köp adam dagy öldürip goýberdi görmediňmi habaryň ýokmy. Şonuň üçin habardar bol zalym seniň gadyryňy bilmeýär. Gadyryňy bilýänlere hyzmat et. Gadyryňy bilenler bilen dost bol. Namart bilen dost bolma. Mert bilen dost bol. Şony aýtjakdym. Bizem enşallah elimizden geldikçe hereket edýäs. Bu Abdurrauf üçin-de bizem elimizden geldikçe doga edýäs. Nesip bolsa, ýene bir on-on bäş günlerden soňra Istanbuldaky Owganystanyň konsulasynyň öňünde mitingler geçirýäs nesip etse. Türkmenistanyň hem konsulasynyň öňünde mitingler geçirýäs. Hiç gaýgyda oturmaň. Türkmeni ýok edip bilýärin. Türkmeni öldürmek mümkindir birki sanagan, ýöne türkmeni ýok etmek asla mümkin däl. Şuny kelläňize guýup alyň. Padeşahyňada aýt. Akyly bolsa türkmenden duşman bolmasyn. Görüşüris. Robbym seni dogry ýoldan azaşdyrmasyn. Allahym seni türkmençilikden çykarmasyn. Allahym diktatora däl türkmen halkyna hyzmat edýän insanlardan etsin. Görüşüris.